I chi bai leh vek ule hei tun tum chu in request ang khanin ka rawn ti chho zel ang ka ti a. BTS member Jungkook a chanchin kha request ka tam viau mai a ma rawh chu YouTube lamah te mizo tam takin a chanchin chip chhiar tak tak mai a pian leh murna te a lo lar chhuah dan tih te khatiang kha video tam tak kha en tur kha awm tawh dawn avang khan kha ka chu a siam tawh kher lo ang a. Hei tun chungah pawh hianin tunlaia boruak siam a lian em em mai chanchin kha ka rawn hrilh daih dawn chu ni aw. Kan hriat theuh ang khan BTS member a ni a Jungkook hi chu K-pop solo artist zingah chuanin on demand audio stream tluk leh ding awn sawmhnih chuang nei thei hmasa ber kha lo ni ta a. Hei hi a larpui hem hem khawp mai a. He hriatpuina hi Asia khawmualpui group leh solo artist ah te a hun tawi ber hmu thei kha nih chu aw streaming ah khan a ni tluk khin awm lo nih chu on demand streaming kan tih hi hei music platform hrang hrang a ah, mi ten a hla bik thlanga an ngai thlak na hi nih chu kan hre thiam in ka ringa on demand streaming chu aw hla hrang hrang mi ten a hla bik thlanga an ngai thlak na nih chu a chuan he record thara siam ah hianin khawvel pumpuia music ngaina tu te zingah hianin jungkook a ah, thahrianga zia leh a hmin than zia leh a lar zia ti chiang tu nem nghet tu kha a ni tih kha chiang em em a ni he record thar a siam ah hian aw chuan in a bik tak in ti teh ang a solo debut a kha seven khan in spotify a khan record thar eng maw zat a siam to a a tluk leh ding on za te zakua te leh tluk leh ding on khat te chu tiang zel in one point one a thing pawh khan in a thleng hmasa ber lo ni tawh kha Chuvang chuan ani hian tluk phat tur ang khan awmlo tunah pawh hian record a siam thar le ani kan tih tawh kha chuanin he hla seven pawh hi United Kingdom a khan Guinness World Record a pawh khanin Spotify chhinchiana tluk leh ding on khat tling hma ber a khanin a hming kha chuang kal bawk ani aw khovel milar a pawh khanin tam taka chuanin hei Guinness World Record a chuang lo hin tam ve nia ni hi chu kua chuang kalh mai ni chuanin hei Jungkook a hlawh tlin a hnar ber nia mi tena a le mi thiam tena a han thir dan leh han sawi dan hi chuanin a in sum theihna leh hriselna a ngai pawimawh em em a hei vang hi a ni an ti a hriselna a ngaih pawimawh vang leh a in sum theihna hi ani an ti a a taksa chakna vawng nung reng tur hianin weight training leh boxing te a awrh hle tih hriat a ni bawk a hei hi mi tam takina an en tawn leh ah amah an fak em em na kha a ni bawk a ni weight training hi engtik lai pawhin a kalpui a hei hianin taksa muscle protein synthesis a pui a. Thawk rim taka exercise kan tih hei aerobic exercise kan tih Mizoram ah pawh aerobic te chu kan ti chho ve tan tawh a tam tak hianin kami nen khanin la khawp khanin muscle hlauh si lo khanin thau a ti ral thei a ni tih kha hria hei hi kalpui a hei hi high intensity interval training HIIT kan tih ah hianin Jungkook-a a tih thin nia hriat Ang chi hi hun tawi te chung pawh taksa tan hlawk em em mai a ni a. Journal of Applied Physiology-a zirchianna pakhat chuanin HIIT hian hun tawi te chung hianin taksa thau awm te a tiral hneh hle a nih khan an chhutin an tarlang a ni aw. Tah hian an nia hi chuanin Thau luah te hi'n duh lo a, a bik takin an ni social media in lan leh an ni mi mitlar kan tih celebrity ang chi te phei hi chuan in nal tak leh an fans atana mitling a awm kha an tum kha ni deuh ber mai a, chuvang chuan an bei nasa em em mai a, hei tuna kan hriat ang pawhin a ni pawh hian thau chhia a nei lo a. pian fit tak mai awm kha duh a, chutih rual chuanin hei boxing kha kan sawi ta ang khan kha ka tuipui em em bawk a ni tih khan sawi kha ah boxing hi taksa phungpui sawi zawina high intensity interval workout tha tak mai a ni a che dan vak vak na leh chawlh lawk na hian in lungphu ti chak em em mai a a thu nun leh thin reng bawk a hetiang training hian taksa lungphu leh thawk na a ti chak hle bawk a ni tih hriat avang khanin Jungkook pawh hian boxing hi uar hle mai ni. Tah hian hei maximal oxygen uptake kan tih hi taksa chakna leh ah ah enge thawvenna tehna thawk hei ah tha tak kan thawk tehna pawimawh tak mai kha a ni a. Eh Jungkook anga performer kan tih hei stage a lam nasa leh concert rei tak tak nei thin tan chuan in hetiang taksa chakna hi a pawimawh hle a ni tih hriain Jungkook pawh hianin kan sawi tak ang khanin muscle ah training leh-- hemi hi boxing hi uar em em mai ni fit tak mai a mipui te hma in lan a tha tak a perform theih na tur khan hei hi ah uluk tak mai khan in a kal pui a ah a ni hi a thawh rim na len sum theih na vang hian mite pawn an fak em em kan tih tawh kha chuan in hemi avang hian boxing te pawh a lu chil tlat na chhan niin a han sawi a a chhan chu ha hauh lova concert rei tak tak a nei theih na chhan hi hei vang hian ni boxing leh hemi Weight training a khawih vang hi ni an tih hi a lo ni deuh tak tak a, amah hi hemi lam pangah hian uluk taka training neiin uluk taka boxing khelin khana kalpui avang hianin stage ah pawh khan tha tak mai rei tak tak mai kha fit tak mai khanin a perform thei a ni. Mi mitling zan tur pawh khan ani hi perform thin hei avang hianin fans te anga em em maia khawvel hmun hrang hrangah Mizoramah pawh hian a bik takin a tlei rawl leh kan nula te hian an duh em em a nih kha keini a hre lo tam tak te pawn a hming chu kan lo hriat Jungkook Jungkook kan lo tih ve kha a ni a a hmel lan dan te pawh kan lo hre lo a amar chu hmeichhia tam tak hian an lo hre em em a tlei rawl te a naupang te hian an hre em em mai a a chanchin te pawh an hre em em a an hre bel hel hun a a hrisel na ngai pawimawh zia te perform zia perform that thin zia te leh khawvel meuh pawh hian an nih hin hai lo a Tam tak hi chuan i Mizo ai chuanin hemi K-pop ho hi kan ngai pawimawh lo mipa phei chuan ama rut hmeichhe ho hian an lo ngai sang em em mai a tam tak han ngaih tuah hi chuanin thui tak mai leh tiang an celebrity tam tak han chanchin han hriat te phei chuan lo ngaih sah nung em em mai a thei tawp an lo chhuah nasa a mipui te mittling tur leh an fans atana Ah, theih tawp kan chhuahna hi ropui em em a inpekna hi ropui thin em em a ni. Lan ngawih lo hlau ringawt leh hmel leh lan dan an buai tih ringawt kha ni lo a, a ama erawh chuan fence a tih lungawi an tumna vang leh an sum hmuhna a ni tih hriain taima takin ah hrim takin an lo thawk a ni tih kha a chiang em em mai a. He an thawhrimna leh an inpumpekna hi leh an insum theihna te. Heng ho hi kan hriatpui kha a ngai a, hei hi fak tlak an ni. Mizoram chhungah pawh celeb tam tak an awm a, zaithiam te leh film star te pawh ning chu hriselna kawngah te pawh khan insum theihna leh hriselna kha kan ngaih pawimawh chauh kha pawimawh tulh tulh dawn a ni. An fans te lungawi tur chuanin heng insum theihna te, inpumpekna te, hriselna ngaih pawimawh te kha. pawimawh zia kan hre chho tûl tûl a, ah an ni te pawh hi kan entawn chho ve zel bawk a, heng te hi ṭhatna lai a ni. Umm, chuan hei request kha a awm chho deuh nuk mai a, ama ruh chei Jungkook a chanchin kan sawi ta ang khanin ah chip chiar takin ka sawi thei lo a, chhan chu ah YouTube lamah te leh Facebook lamah te pawh nise a chanchin chip chiar deuh deuh mai kha chu a lo siam tawh khan awm dawn avang khan tunlai a, a boruak neih thar record siam thar chungchang te pawh ka rawn hrilh leh zuai chauh nia a kha zaithiam shanaya twin te le nge govinda chanchin te kha ka request te kha oma kala en chi a man lo khang te pawh kha nia ti chauh zil kan tum lo ni o ol le kha ti zong ka tun tuma tan chuan duh tawk le photila a request nei dang te in long mai chuan comment section te phone rawn sawi leh ula ti chauh zel kan tum lo ni o chuanin ah video te milo like in milo share sak leh dawn ni aw hlawh mem em e.